تو آکھیں دا دیکھ بول 20 روپے دا انہاں سودا کروا نہیں لوک گھنے 20 روپے دا ڈن اڑدا ہے پہلے اڑا کے تے چیک کرو ہاں تو گھنے 20 روپے دا پتنگ بیچنا

کتنے دا فری لو سو یہ فری والا سے آتے ہی فری نہیں رہتے تو کتنے دا گھن سے اے وی والا گا کہ وے او تری والا وے وچ ذرا ملنگ فری والا آ گئے چلو سہی یہ ویڈیو سٹارٹ کرو اللہ ویوار تک سلام تھی گیا سلام کر چھوڑو چلو ماشاءاللہ وی وا اسلام علیکم پیارا بھرا مفتا بھرا تو سارے کو سلوٹ تھی گیا تے ماشاءاللہ بال سارے گلی اچ کھڑے ہیں تے گھرو باہر نکلے ہیں تے وال بالاں تو ویڈیو سٹارٹ کرنی پے کے صبح صبح تے ایڈو سارا مجاہد ملنگی آ گیا بس نہیں بس تے پتنگ دا ویور سودا کرویں دے پیسے پتنگ دا سودا بنا نہیں لیکن چلو کوئی گال نہیں ماشاءاللہ تے تساں سمجھ تے گیا سو نا جلدی جلدی سارا یوٹیوب چینل مارو سبسکرائب اب تم لوگ غلطی سے اگر نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو چینل سارا سبسکرائب مارو سلیم کھوکھے والا پاک ویلیج لائف تے تاکو مل دے ہیں پیارے جیسے اوہ نا کھولوے کہیں دے تالے نا مرادا یہ برو پیچھو آ گیا ہوں دی دھاڑ دھاڑ ہوں دی سن دے ہیں سنن تو بعد وال مل دے ہیں تاکو A few moments
ویور باہر آ گئے باہر دا موسم کوئی بڑا پیارا ہے۔ کیسا لگا میرا مذاق۔ چلدیاں پئیاں نا تے سامنے ڈیدے پے وینا رش بالاں دا کیونکہ اج ماشاءاللہ سنڈے دا ڈے ہے تے اتے سارے ماشاءاللہ قلندری عالم جھول دے پین سبحان اللہ اے وی سی ملنگاں دا استانہ ہے بابا ملنگ لوگ ہیں ملنگاں والا ول کم تاں کرنا ہی کرنا۔ جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہرے بھرے ساوے ساوے تھی گئن ماحول بن گئے۔ تے ماشاءاللہ ویور اے ہے او سارا ون دا درخت سارا ویرل درخت ویڈیو ویرل ساری تھاؤں تھی ہونی ہے ماشاءاللہ اے خبصورت جے جال دے درخت لے آئے کھڑے آسے تے ویڈیو باہر دے سین نال باہر دے متعلق نال ویڈیو بنے دے میں خبصورت جے پیارا جے سین تے میں آہداں ونڑ دا درخت حالی تکر ساوا کینی تھیندا پیا تے باقی میں مزید نال جڑے رہو محبتاں کریسو پیارے پیارے کمنٹ لائک سبسکرائب دبی آؤ تنی آؤ تن چاڑی آؤ تے ایویں بھرا کوں وائرل کر چھوڑو تے اے ونڑ دے درخت تلے کھڑے ہیں تے ماشاءاللہ پیاری پیاری اڈ ٹیپ اتھوں گھنا ونج کے میرے کول کینی بچا تے یہ پھنس گیا سی سرائیکی کلچر تے سرائیکی نظارے میں خوبصورت جا ڈکھیسو راندے مزید محبتاں ونڈو تے آہداں میں آہداں بہت پیارا ویلاگ تھی انہاں لے دلچسپ

ماشاءاللہ ویور اگن چل کے آگئے سبحان اللہ ویور اے نظارہ چیک کرو تلے گندم ماشاءاللہ گندم آ چکی ہے گندم دیاں سٹیاں تیار تھی گئے گندم دی فصل ریڈی ہے تے بس اللہ پرو خیر فصلہ خیر دیاں ہومن تے خیر دیاں ہی ہومن تے ماشاءاللہ سن بڑا پیارا جے سریکی دا ویلاگ بڑھنے ودے ہیں بڑا پیارا خوبصورت جے ویلاگ ہے جوے کرنے پیارا جے کمنٹ کر کے دسنے تو کو ویلاگ ساڑا کیسا پسند ہے اساں دوست بنے گیا سے گندم والی فصل دے نال تے اساں آکھیں دوستاں کو احباباں کو جتنے وی ساڈے ویور ہن ماشاءاللہ انہاں کو ولاگ پیارا جیہا ڈیکھاؤ دلچسپ ہن سورج دا نظارہ خوبصورت جیہا ڈیکھ گھدے وے تے اساں آکھیں ریلوے پٹڑی دے ول اساں آکھیں نال تے نال ہی ماشاءاللہ کرکٹ وی تہاکوں ڈیکھاؤ کرکٹ دا ولاگ یس سوندے ویور تے نال محبتاں ریسوں تہاکوں کرکٹ دا ولاگ ڈیکھینے اگاں چل کے ٹریول کریندے وینے ماشاءاللہ سورج بڑا پیارا لگدا پیا کنی گھڈی ہوئی ہے سورج نے تے ریلوے پٹڑیاں دے ٹریک ہے تے خوبصورت جیہا نظارہ ہے۔ اے عوام ڈیدے پئے بھینا کرکٹ کھیڈ دی پئے بیور عوام بیور چھکے چوکے لائی پئے تے ماشاءاللہ اساں اپنا ولاگ جاری رکھا خوبصورت جے پیارا جیاں تے نال محبتاں ونڑنی ہیں تساں دوست احباب سب کرکٹ دے لگے ہوندے اساں اپنے ولاگ دے مست ہیں سرائیکی کلچر دے نظارے خوبصورت جے تاں کو ڈکھے سوران دے ایویں نال راسو سارے نال محبتاں ونڈے سو ہیلپ کرے سو ساڈی سپورٹ کرے سو تے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے اللہ سپیشل پرسن ہیں محنت کریں دے پہ اللہ پاک کامیابی دے وے دے تواڈیاں دعاواں دا صدقہ ہے تے تہاݙے بھراواں دی سپورٹ اے۔ دور دور تک کھلاڑی کھیݙے ہن گراؤنڈ دے وچ تے گراؤنڈ دے وچ کرکٹ دے چھکے چوکے لڳدے پئے ہن تے اساں اپݨا ولاگ سرائیکی کلچر پاک ولیج لائف دا نظارہ ݙیکھیندے پئے تہاکوں تساں ایویں محبتاں کریسو ساݙے نال تے تہاکوں اساں سرائیکی نظارے ݙیکھیسوں راہندے ویور مزید جڑے رہو چھکا لڳ ڳئے او نو چھکا نی لڳا ویور۔

میں آدھا ویور دلچسپ بھی لوگ تھیا کھڑے تے میں آدھا کہ تو آپ کو مزہ ہی آندہ پیا ہو سی اسا عوام دے قریب آ گئے ہیں عوام بیدے پہ بینا عوام فل لگی ہوئی ہے میچ تے شارٹ شارٹ نہیں لگی ویور

ہر آونڑ آلی نوٹیفکیشن تہاکوں سلیم کھوکھیالے دی ملدی رہسی۔ سرائیکی نظارے خوبصورت جئے ولاگ ڈکھیسوں راندے بال انتظار ہے بال دی چھکا لگنا ہے کہ نی چھکا لگنا تہاکوں ڈکھینے ہیں کیا بندی ہے زندگی صورت حالات گھڑی دے ہے اے لو ویور اے ہو گیا جی چھکا واہ جی واہ کیا بات ہے کیچ ہے آو جی ہو گیا جی آؤٹ ہو گیا ویور کمال ہو گیا ویور میں آدھاں کہ چس کروارتی مولانا صاحب نے چھکا تے لائے تے تھی آؤٹ گئے آؤ سائیں اے ولاگ ویور ٹرین آ گیا تو کوئی ٹرین دا نظارہ ڈے دکھیں دے پئے تے محبتاں ڈی بے محبتاں نال کمنٹ کرے سبسکرائب کرے فالو کرے شیئر کرے ٹرین دا نظارہ دکھائے ویور ٹرین سپیڈ تے جاندی پئی ہے پیچھا تھی گئے ہیں